Amin'ny anaran'ny Filohan'ny Firenena Malagasy sady Filoha faratampon'ny Mariboninahitra, Son Excellence Hery Rajaonarimampianina. Araka ny fahefana nomena ahy, izaho Andriamatoa Henson Brisson RAF, Vice-Président de l'Assemblée nationale, dia manapaka ity riban, Ny Lapan'ny tanànan'i Saint Augustin vaovao hitondra fampandrosoana maharitra sy firoborobona amin'ity birao ity ary ho filamatra ny kaominy rehetra ato anatin'ny faritra Atsimo Andrefana. Nahazo birao fiasana ny kaominin'i Saint Augustin, distrikan'i Toliara faharoa, famatsiam-bola avy amin'ny malala-tanana. Tamin'ny eo ihany koa, napetraka ny poste fixe ny zandarimariam-pirenena mba hitandromana amin'ny tsy fandriampahalemana. Nambaran'ny ben'ny tanàna fa ho avy tsy ho ela ny jiro eto Anatsono. Ity tanàna tsy Douvista ity dia tamin'ny andron'ny chef de caton dia efa nisy izany chef de caton izany teto tamin'izay andro izay nefa tsy nisy izany gendarmerie izany atsy izay fa androany izany dia isaorany ny commandant gendarmerie indrindra fa ny secretaire secretaire an'ny gendarmerie izay nanome fahalalahana izany, nanome izany zandarimeria izany hipetraka eto amin'ny Commune Saint Augustin ankehitriny. Zava-dehibe izany. Aminay izany dia hitanay fa miasa dia miasa izany ireo eny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina satria mijery ity resaka miady hatrany amin'ny resaka fandriampahalemana ity izany ny zavatra iadiana. Marina tokoa raha Président de la République. Satria ankehitriny miady ny fandriampahalemana satria tsisy fampandrosoana vanona raha tsy fanjiam-pahalemana no atao. Ka raha nanao an'iny fangatahana an'iny izany izahay tonga dia avy hatsany nanenky ny izay komandy ny zandaromeria aty amin'ny fari-piadidiana aty amin'ny faritany Toliara isaorana ny Jeneraly manokana izay zavatra izay satria tafapetraka androany ny zandaromeria izay namehany. Zava-dehibe izany zavatra izany. Iray na roa volana eto izany dia hisy élection rurale izay programan'asan'ny fitondram-panjakana, eradionaonatianina mihitsy no manao an'izay, dia tonga aty aminay tokoa izay zavatra propagandy natao ny eradionaonatianina. Isaorana ny Foloalindahy araka tenin'ny Préfet Itao nandamina ny rindra fanametrahana ny poste fixe ato amin'ny kaominintsika ary isaorana an'ireo anantsika izay mba nisy vokany ihany. Teo nisy ny Jama izay mba anisan'ny niara-niasa amintsika tamin'iretsy fandriampahalemana izay torohevitra efa nomena antsika rehetra. Nambaran'ny filoha lefitry ny Antenimierampirenena fa miasa ny fitondram-panjakana vokan'izao fitokanana zava-bita izao. Andro iray bevata ny andro androany, izay nametrarana ara-pomba ofisialy ny ben'ny tanànan'i Saint Augustin, izay ben'ny tanàna voalohany tamin'izao Repoblika faha efatra izay tarihin'ny filoha Son Excellence Hery Rajaonarimampianina Martial. Ben'ny Tanàna, izay natolotry ny Antoko Hery Vaovaon'i Madagasikara, izany Ben'ny Tanàna napetraka ofisialy izany Tompon'Ahy sy Tompovalika. Dikan'izay Ben'ny Tanàna tsy mandondom-baravara fa avy hatrany dimilitsy Tompon'Ahy sy Tompovavy. Zahay dia tsy mamela anao irery. Fa ao andambosona mandrakariva. Mitodika aminao zahay Andriamatoa Filoham pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina. Mitodika aminao satria zao. Eto ny Préfet sy ny District. Fa tokony hizara telo i Juliana Deo. Ary tafapetraka any aminao Filohan'ny Repoblika ny fangatahana. Tafapetraka any amin'ny Minisitry ny Atitazy sy ny Fanapoariaham-pahefana ny fangatahana. Hoy izany mirahalahy hoe tokony hozaraina telo tahaka ny Fianarantsoa deux tamin'ny fotoan'androny i Jules Radeko ankehitriny. Dia izao no namaritana ahy anazy mba ho fantatrinareo vahoaka.

ao Ankiloak, distrika anankiray. Faharoa, distrikan' ny Fiherenana, chef-lieu ny distrika ao Miary. Manomboka ao Belalanda ka hatrany Behopy ka mipaka ao amin' ny kaominin'i Betsinjaka. Distrika fahatelo, distrikan' ny Onilahy. chef lieu Saint Augustin. Manomboka avy ao amin'ny kaominina Efotsy ka mipaka any amin'ny kaomina ruraly Nonolahy. Reo izany Andriamatoa Filohan'ny Repoblika no fangatahanay vahoakan'ny Toliara be manontolo izay soloako vava eto. Ambara eto ho rentany. Orendad. Koa misy dikany no antony amoahana an'izany. Manaraka an'izay, ho an'ny vahoaka Malagasy roa amby roapolo tapitrisa dia ao an-dambosinao izahay Andriamatoa Filohan'ny Repoblika. Raiso ny adidinao. Izahay Solombavambahoaka dia dimy taona ny faharetanay. Torak'izay ihany koa ny Antemierandoholona. ary ny ben'ny tanàna dia efatsy taona. Ianao filohan'ny Repoblika dimy taona. Dikan'izay ny vahoaka no name no nanindrana eo. Ny lalam-panorenana no mahatonga anay amin'izany fetra taona izany. Fa ny olom-boafidy kosa tendraina androany dia azo esorina rahampitso, arakaraka ilay olona hanendry azy. Koa. Andriamatoa Filoha, izahay Solombavambahoaka dia eto Antambosina mandrakariva. Dikan'izay, ianao nifidin'ny vahoaka mivantana tamin'ny alalan'ny lalan-tsabato miafina. Dikan'izay dia mitaky ny fandraisanao andraikitra ity firenena ity. Napetraka amin'ny fomba ofisialy ny Ben'ny Tanàna sy ny lefitry ny telo. Tamin'io any koa,